he's an avid caps united supporter tichiti on average how many away games do you attend ecaps united uh, inina tribal women's kuattenda ese unless pane zvaitika or family programs or mabasa but hazviaffect here homwe homwe homwe iyi bcause imari kai ya zvinotoaffecta but madecisions ndo pressure yatinoitawo hanti vamwe unowana vari mabhawa vamwe vari machii ite tiri kubhora and kubhora kwacho mune muchiriona here zisupa because mune muri pahasha kaimimi panoimbwa pai pai and sometimes unoona ana zisupa vari kuimba vakatarisa uku ground riri uku mune muchinyatsoona here zvese kana kuti imimi munotoziva kuti tiri kuuya panapa tiri kuda kusapota tidaita noise bhora rinoonekwa evon but pane sometimes vekutika zvinonakidza zvekuti unotomborifuratira utombosumudza chaunga kuti amana ngatiimbe ngatiite sei wakatorifuratira asi uchiona sometimes macameras akatitarisa kuya kuya takafuratira zvoona kuti iwa macameras anenge asina kutotariswa futi chii kupichi saka it happens in football pane panotomboda kutariswa kuchaunga but, uh, but pamune maka okay fine for example kurufaro or even kunational sports vanova vanozombotsikwa paipe abatyise here because noona munhu anenge achisapota akagara akatsika paipe apa akatojegera nemumwe munhu ya paipai hatingobvumidze munhu wese wese kuti atsike paipai panotoda vane experience vanoziva kuti panokwirwa sei bcause vevgot an incident yemunhu akatombofa ipo paipai there is this guy anzi kano akashaika kunational sports stadium nenyaya yekukwira paipai so always make sure kuti hapana here hapana vadiki vaita sei vakwira paipe kana varipo toita make sure kuti aiwa ngaadziki because pari risk vanogona kuparara ivo plus pane excitement ka yekuti wakabatwa paipa here obva ranzi gobora ya ndo zvakaitika like akafa it was just after a go saka pakucelebrata paipaye pane munenge akakubata saka mwangu unobva akusiya acicelebrata then unobva watodongodona
but passion iyi zvinotanga sei because ini ndakakura ndichifarira bhora but level iroro hana kurisvika ndaisvika kustadium ndogara zvangu tisu vaive kuti even muri kubay 13 bay 12 kana kuti kucity end tenge tiriko ikoko but ndakagara nechepasaidi tichinakidza nezvamuri kuimba but not partaking when did this love for not just football but supporting putting so much more effort than the ordinary fans start yeah, matangira zvinoita like kusaidi kwangu inini I, I started playing Cape, for Cape United nemajuniors tichitouya tichitorwa nechibhazi chimwe chiyatiko chaichi chakunona chitungwiza achienda so tichitambira Cape United saka kawo chai Cape United yagara yanipinda saka taite I think you remember Yvonne kudhara kuti bhora raendwa ma 9 am 10 am taitamba maanda 9 11 chichii saka ndakangokurira mubhora zvokuti bondi yacho nebhora yakabva yangondipinda zvokuti hapana chimwe chinhu chandinokwanisa kuisa pamberi beside football of course family and work zvinenge zvichiiswa but kana zvikanzi pada kuenda kubhora pane zvimwe zvida kuitwa handiri kusarudza kuenda kubhora but mother kumba vanofarira bhora here vakambotanga vasingarifariri but wotozoona kuti ah, munhu akutongotenga tenga twese twegreen nyange madish taweu zvichii zvese zvaazvegreen ah, munhu akutodawo kuenda kubhora bcause ndombopota ndichienda nawo she's not a football fanatic but vakutonakirwa naro
I, I find there are some fans who say kuti kubhora hakusi kwekuenda nemukadzi wako um, i even have a friend of someone that i know anototi mukadzi wake haaende kubhora iye anoenda kubhora but mukadzi aende kubhora you are in that environment especially kunoimbwa uko what is your take on situation iyo yekuti mukadzi akaroorwa ari pamusha anoenda here kubhora ya yeah, mukadzi anoenda kubhora iso liri kuti eh, some of the songs anomboimbwa they're not family friendly but ini always go with my family but the, the, the tip yandokupa vanhu ndeyekuti kana ukana nefamily especially the little kids and chichi its wise kugara kuvip why because kumbombera kuya kuya it depends kuti bhora racho ratambwa sei pane pamwe team inodyiwa vanhu they become frustrated zvekuti vanotanga kuimba zvese zvese then poita pamwe pekuti zvinonakidza futi vanhu they become more happy zvekuti vanotanga kuimba dzimwe dzimbo dzisiri family friendly handiti dzimwe dzacho dzinenge dzine turahwe rahwe zvekuti ukazvinatsa kuteerera unazopara pari kuimbwa sirizvo but eh, nowadays weare trying to, to, to make sure kuti zon the environment is family friendly so that we bring our families into the most beautiful game let's be very honest from you as, as a fan sei zvichiita kunge masong iyaya asina kunyatsobira mushe anti ange ndo anonakidza kupfura masong ari clean ende wainawo masports kubvira tichienda even tiri kuchikoro kunana netball kunana bhora pane mamwe masong ekuti waitoziva kuti iyi mamwe acho like you're saying ane zvirahwe rahwe but ane zvaari kunyatsoti dyo zvisiri zvisiri zvinhu zvekuti ungade kuimba pane vanhu very true chinoitika ndechekuti ka mune musina kujaira kumaimba so munosvika pakumazuva pano mawedzi ekuti haataurike pavanhu haimbike mustreet haimbike pese pese you can't even say something like that even painterview yakafanei but amam stadium munofeela like one family kuita kunge muri murori kuita kunge chichi zvotinoona murume mukuru andiye muze waita achitsigira achiimba songo yakadaro tati mudhara boy here ende happiness yacho yanenge ine munhu wakamutaridza kuti ah because mm. kubhora tiri mazera mamwe chete hakuna mudhara hakuna mudiki hakuna muhombe muri pasame level because mune muchiimba zvakavanana

ya ipapo ivoneka ya it's a good question but tiri kuona like he said yekuti bond yamune maana ine club haiite kuti uti club ine zvekudyiwa saka ndakuisiya because its like marriage haungasiye marriage nenyaya yekuti mukadzi or murume ari kurwara kana kuti mazuva ano haana mari but you can only support him so that kuti kana zvazofambawo zvakanaka green apachas kana yauya unoita sei zvinofamba zvakanaka for example in 2008 eh, team yaidyiwa vapo yakapotsa tinda relegation but taitravela every week week in week out week in week out because we believe kuti team painenge ichidyiwa paya paya ndo pacho vamunofanira kuratidza semasupporters you need to cheer them vari panguva yakaipa iyoyo ndokuti vatoboosta mora wavo so that they can fight for honors sa hapana nguva yamwambosvika pakuramwa kuti ha ah, mambomira ndobhora vamwe varipo vanoramwa but inini rangu handife ndakaramwa because i know kuti pacho pane pakatoipa ipapo ndipo vanotoda support ndozvona because vanotonzwa manyuku nyuku vachiona muri muteresi muchiimba muchiita sei bhora riri kutamba muempty stadium neri kutamba mune chaunga rakatosiyana because i've played soccer before pane pamwe paunotoda kuti arika ah, ndivaratidze ite sei sei andikuona zvino kana mungori mega muchiita sei ah, hazvitife zvakanakidza but pamateams ese Caps United supporters, they seem to have an extra power. When I say extra power is in team ine masapota anokwanisa kuti Mr. Farai Jere muridzi wetimu toda kuona imusi wefriday tine meeting and he shows up chii ende zvinofamba sei because i've always wondered kuti zvinosvika sei pathat level yekuti you can even be able to summon the owner of the team and he has to explain to the fans why abcd is happening the way that is happening yeah eh, on that one is the relationship yatakabva nayo kudhara whereby mukuru weteam anonatsa kuona kuti no vanhu vakakosha papi handiti bcause if you still remember maground aizara zvokuti kuzara maground koko ndokutora mari kuenda chi kuita club saka eh, ndoda kutopa kutenda varidzi veclub vakakwanisa kuona value yemasupporters whereby ivo ndo vakatotanga kugara nesuwo pasi kuti vanokudeedza pameetings so so so so then they give you a green light kuti in terms of in case of anything chakadai chakadai chakadai don't, don't hesitate to come you need to come then togara pasi toonesana so through our structures kana pane chaitika inobva nyaya kuchapter kusvika kunational executive then we sit down vakuru toonesana kuti zvakamira sei bcause pane zvimwe zvinhu zvinoitwa materrace zvinogona kuaffect vakomana muground zvavasingaoni ivo vari kuvip zvatinogona kuonesana pana kuti hazvibatika zvakati zvakati zvakati zvakati so tikufanira kudaiwo sokuti sei tikunde nyaya yakafanei but abusati pamboita masituations ekuti maybe as fans maybe you cross the line yekuzo yepanofanira kugumirwa pakuudzana
Ah, it depends. That's why sometimes kana tichava meetings vakuru we do it eh, in closed rooms. We don't invite you majournalists kuti mutese munzwe nyaya dzacho because ah, munotombopisa munotombopisa because sometimes you disagree to agree agree to disagree because maonero amune mita akasiyana pamwe nemaonero anenge achiita saka paipe mameetings aya mamwe anotolasta kana zvekuma nearly five hours muchipitsana kusvika mabuda nechinhu one chinoita kuti club ienderere mberi because ndo inenge iri idea yekuti club ienderere mberi zvakanaka and munhu achiona a person like you would we say kuti muri munhu ane mari or muri munhu ane sacrifice what is it because for an i've seen with caps united supporters pane vamwe vekutoti vamwe anotengesa kana mafruits pacopacabana but anosacrifica kumake sure kuti ari kuevery game atravela neteam paye panombonzi ngatei macontribution maplayers ambopiwa mahamba anenge achicontribute its all about sacrifice hakuna watingatizona anzi munhu ane mari stirika ari kuenda kubhora vane mari chaiyo chaiyo vatoenda kubhora vatori neimwe pressure yavanoita nezvayo ndoona saka nyaya iyi isacrifice thats why uchizoona vamwe vaye vanenge vasiri vanenge vasiri mature enough team ikaita kunge isina kuburitsa maresults anoita hasha dzekuti anoita kunge acharuma ruma munhu so we don't condone violence chichi pamagames but una mumwe munhu aida kuita violence nenyaya yekuti adyiwa akutanga kufunga three dollars yangu but asiri izvo because result bhora ithree win draw or lose so munhu anofanira kuuya achiziva kuti ndogona kuwina ndogona kudyiwa ndogona kudraw sacrifice yako haufanira kuda kuzosacrifice someone nenyaya yekuti padyiwa and i no also notice because obviously uchifamba mumafootball circles unenge uchiziva mafans unenge uchisangana nemafans i seem to see a trend yekuti let's say pakanzi magay takings ezvinhu zveharare derby five dollars vanhu vanouya havanyanyochinja but noise inoitwa pasocial media so yevanhu vanenge vachiti yawandisa yawandisa yawandisa but unoona on the ground hazvinyanyochinja zvinoita sezvinonzi vanoita noise more on social media havasiriyo vanenge vatoriyo vanhu vacho vanosvika but vanoenda they are willing to sacrifice that money that's true pane vanoonera bhora pawhatsapp ka totovati masupporters pawhatsapp anotaurisa usingaiti vanhu ivavo but haumuone musweki webhora aripo kana one day ndo wacho wakutaura iva vanochema kuti iye five dollars yechichi but ukanzwisisa kuti mari ikai imari da kubetsera club unozvinzwisisa kuti no its worth kuti ndibhadhare five dollars bcause mari iyi hatidozonza maplayers achiti vabhoikota nyaya yemari yechichi saka mari iyoyo inonopinda chii musystem yovabatsira vowana masalaries avo in time
but makatarisa current situation yecaps united munoona ichimuka here next season akumuka chinhu chinofanira kumuka chofanira kutanga chafa kepsaina kufa
ah, now eh. in terms of my big three teams kakusawina title kufa ikoko boys yeah. because before traditionally it either had to be caps dynamos highlanders some years wo obviously kwaizoiwamawo matimu ekumwe but ndo vanhu vekuti vanenge ispita kuti vari mutop three but ukatarisa log izvo zvobvoona vese vari kudhonzerana kuseven six eight seven six eight yeah i know where you are coming from yanoitika ivon ukatarisa mabig three ivapo caps united ndo yakapedzisira kutora league 2016 which means pabig three titori nani pane vamwe vanogona kutaurisa vamwe vanogona kuti takatora homa sese vamwe vakataura zvakati but tisi takapedzera kutora 2016 however eh, tini tine nzara yemukombe especially papa pataifunga kuti vamwe tichatora homa sese tikatadza kuutora so eh, tototarisira kuti next season without fail tofanira kutora tofanira kutora eh, eh, league bcause tagarisa tinombeendawo kunze kuti tinomirira club saka zvechokwadi izvozvo tine nzara hatina yedu kunge takafa but taane nzara yekutora chinhu manje And the reference to Masese, he's talking about the Chibuku Super Cup. I think everybody would know why it's uh, Aruti Masese. So

paya panonzi caps yadyiwa nedynamos chinofamba sei type yayo inosvika kumba ichi ai kana kudya haidyi kana kuti kune amwe ana baba kutoti i was having a conversation with murape murape where he indicated that every, he knew at his house every time that uh, dynamos was beaten by caps united mai vanosvika kumba vachirohwa kwenyu imimi zvakamira sei kana paita defeat yakadaro what sort of fan are you oh, inini i was lucky enough to be raised in a family whereby dora wangu aisapota dimbare moms wangu aisapota caps united my big sister aisapota caps my big brother aisapota dynamos saka zvaa zvakabalansa aiti kana bhora richitambwa o oh, mudhara nabig brother anenge vari kwavo moms nani nabig sister anenge vari kuku saka ini ndakasarudza kuenda uku namoms nabig sister why because big sister ndo vakati se vakatanga kundiintroduce kumajuniors ecaps united saka ndandatoo nebond kudhara necaps united eh, there was no way i could join the blue side saka hapaitonetsa nanhasi izvezvi mzala wangu achiri kutungwiza ikatotamba like patakapedzera patakavarova ndaiva nawo day before zvikanzi mangwana chakachaya ka ati ye chakachaya and mangwana acho tavarova ndavaa ndafonera vanodaira foni it was deliberate andit ndobva ndafonera mom ndikati ngavadaire foni yavo andit ndobva ndadaira foni tangotaura taura taura zvafamba zvakadaro but mamenyu vamine chuma democracy ah kuti baba nevana uko bamai nevana uko ya ya izvozvo ndototenda mudaro wangu bcause ndakakwanisa kutozviitwa even in my family nekuti pane kakuona kakuda dhimbare kakatanga kane mudzimai why because vakakura mufamily mechi made mari but nekufamba kumakore cause weare now 22 years in marriage yakapedzisira yamupinda akupedzisira akuda chi akuda caps yavo toona kuti amunhu ah, akuida zvokwadi but kuvana kuvana itwa so automatic hapana wandakamboona anoda imwe team unless dziri dzekunze idzo but dzemunomu ah, ndakangoona kuti anoda caps amene kana aripo zvake nechemoyo anenge achidhisa

that was the only parent so medu zvamukutaura zvakuti mumba menyu madishita wegreen chichi zvegreen i remember even growing up ane this thing chaive mumba medu chanchakanzi if god hated caps united why did he make the vegetation green so ndakazoenda up ndakushanda kudynamos which i i would have never even i remember even the first day vachihoro vachiti ah your mother would turn in her grave because vaiziva mai vangu imimi do you ever see yourself ever ever supporting another team because tiri kuona izvozvi kuya kune mateam manyowani ari kunyuka nyuka nyuka ende tiri kuona vamwe vanhu vaakutanga kutoti vakutomuvha ah, inini handifungi kuti ndingambofanira kuti ndikaisirwa signing on fee yemari yakaita sei iwill never change not support imwe team nyange zvikanzi kwauya dzine mari dzakaita sei dzatiri kuona dziri kuya idzi ah, handifunge vanenge vatorambisa mari mari anoziva kuti mari haisiyo ka muloni vakava nemari vakandisira apa ka ndikaitora mari iyoyo ka i will never change my heart to be any color beside green hazvife ah, zvakaitika izvozvo i'm gonna keep this i'm gonna keep this because i was like you i like literally said never ever ever that, ever that, ever that never. but we've seen in south africa mama joy chaiyo vakatengwa wani kubva kukuorlando pirates vakasainwa neroyal ne, ne, ne am Ah, but mwoyo mavo unogona kusainwa zvepanyama ka zvekuti wakuenda uko wakupfeka zvavanopfeka zviya zviya vachiimbira kuroya uko but mutimu yavanoda vanoiziva ende izvozvo unozozviona panotamba timu dzodzo padzinosangana ndo paunozoziva manje kuti munhu anoda chii andikuona bcause panosangana matimu a unenge uchinyepera vanhu kuti ndaako ese ipapo ndo panobuda chokwadi ndakazvidiscover e, pakatamba arsenal nebarcelona ndaizviti ndoda dzese but pakarohwa arsenal ivo ndakarwadziwa ndopandikabva ndaziva kuti mm, yangu iarsenal bva papo ndakabva ndazvirega zvekuda matimu akasiyana siyana in the same continent zvinokupa bp but munozvikwanisa sei oti arsenal oti caps yeah in the last couple of seasons Ah, zviriko but unonatsa ukatarisa bhora ratichitamba chero mateams two iyayo ka itikiti akainonatsa kunaka zvekuti munhu asiko anongonzwa kunzi yarohwa yarohwa anofunga kuti haisi kugona but kana uri pagraund uchizvionera wega ka unoona kuti ah pangochaya kalaki chete mbichana but chi papa chirohwa german soka yakanaka
Ah, German soccer yeCaps United. German soccer chaichai because Caps United ine traditional soccer yayo matambiro awo achinje kubva kudhara handiti kana ndofunga iwo unoziva bhora wairo unobva kudhara bhora taitamba even mazuva ana makunike mazuva anani rimwe chete so it's a type of football yatotamba inonakidza but asi nyaya yekuti coach vakatambira futi games no kazhinji coach paanouya paipe anotosuta type of play iri pachi iri muclub it takes so many years kuti uchinjise type yeplay inenge yeclub zvakafanana even atita paakauya akasvika type of play yasina ndiyo yanga iripo and haakwanisi kuichinja even five years later its so hard unonga kuchinja couch yevanhu hazvitobvumidzwa what is your take on when we were growing up it was very rare and taboo for players to cross over from caps to dynamos dynamos to caps caps to highlanders or highlanders to caps but mazano we've seen a couple of players doing that
ya zviya unonaka eh, ezvinei zvakukonzereswa nenyaya yekuti maclubs mazhinji asina junior police kudhara wakuru wacaps united it was a tabu zvokwati kuti unotambira dynamos ona aitoshamisika newe iwo waitonosvika uchitoona kuti ah wanga usingatofi wakafita musystem yavo but nowadays manje ndeyekuti hatisina junior police saka munhu anotokura achitambira kumhangura obva azonoenda kuzvishavane opedzisira kucaps saka that player can always go to dynamos or highlanders because haana kwaanoti kwake kwake chaiko chaiko andokuona saka ipapo panoda kuti majuniors kana aapo maplayers okurira ari muclub mawo hazvizoiti kuti munhu angoenda uko oenda uko oenda uko oenda uko because anenge akuziva sitime muclub mawo but iye zvine zviyangu jake jake hazvichatoshamisire vatotanga kusapota bhora ine zvavati ukatomuudza kuti kudhara yava tabhu vanoti haa maidzvinyirira vanhu but passion level is the same now if you look at the dedication the heart to play for that to some people is just a logo like for example i'm wearing this today i'm wearing the zifa logo supporting the warriors obviously we're playing tomorrow but

akutonohanga out but tichikura taiziva kuti even your fan makadyiwa hauchada kuita anything you just want to go home you don't want to eat you don't do anything level rekutsamwa yeah because football is an emotional sport yvonne saka kana matodyiwa ka zviya zvekunzi a ah, bora ana basa usapinde nemoyo usapinde nemoyo ndezvekunyepa zviya zviya unotofurira nemoyo because kana uchida chinhu ka moyo wako utori involved so chikuitika manje chekuti kune mune player yekutambira caps united but mumwe make pamwe achitambira dynamos achifarira dynamos or vice versa why nenyaya yekuti iyeka pamwe akatokura achiita sei achidawo dynamos andokuona ndopaipa ndataura kuti zoni munhu akagara akurira musystem there is no way paanosapota imwe imwe team because pamunenge uchitoitambira unenge uchitoisapota ndozvona saka ndo dzimwe nyaya dzinoita sei dzinokonzeresa kuti munhu anodyiwa then otoona kuti fighting spirit hapatorina bcause kudhara bhora raipera eh, rapera kuti rekuti dzakuma 89 90 munhu atoti haatadyiwa panapa anogona nechemoyo vamwe atoti hatimbi yangu yatese yabudirira saka ipapo panoda kugadziriswa but only nenyaya yekuti se yekuinvova junior police muzvinhu zvacho ndochete zvinoona kuti vanhu vave nebondi nemateams avo but zvinobata futi ka kumasupporters kuti now vanhu vakungomuvha ngoti ah ndaona the season team yangu haisi kuita ha kwaita kamwe kari kupisa apa izvi pane dzimwe dziri kupinda mudivision dzenzi nebhegi unozoona next season kwakazara ya ndo pandataura paipa kuti some of, the, of these people of these supporters i mean uh, vanenge vasina team iyoyo pamoyo uri kuona ini i grew up in chitungwiza kwakatombopinda baimo baimo yaive kumareni kwedu baimo yaito tikati tonotamba nematimu taitoenda titosapota chi baimo that is if kana caps isingati sei isingatambi ende vaitoziva kuti caps kana isangana nebaimo vacho vekubaimo madhara edu vaitoziva tese vaitoziva kuti ava vadzi vadzokera chi kuclub yavo andikuona saka manje izvo zvinonetsa manje kana pane maenvelope achinjana manje watonzi wakusapota yakati nenyaya yetakupa mari ipapo pangona kunetsa saka handizive kuti ivo vachazvigona sei vacho vakaita sei vakaita seizvozvo isu remain caps united supporters kusvika zvadii
sezvamambotaura paipa hamutengeki hamuna ah, prize ngavambozama tiri pano
and also if you didn't know before the show nanchito reprimanda zisupare green because i bumped into him in town one of these days and i realized his car color had changed zisupa vanga vaine mota even regreen hazisupa regreen chairo chairo but makachinja color why no handida kuchinja iriko iyaya watisanga naye uchationa but handisi ndiye ndichidriver iyi munin'ina wacho saka kungokura mubusiness but munin'ina ane kala yetimi munin'ina ane kala yered representing arsenal so geji arsenal caps arsenal caps because arsenal maitaura kuti arsenal yakadzikisa barcelona pasara dziri two dzakadai geji rakamira sei Uh, apo manje eh, chinoitika ndechekuti caps united iri pamoyo pangu more why bcause ipadhuze neni like zvawambotaura zviya zvekuti we can sit down with president jere tichionesana which means ndine masimba ekutaura something in the club ndogona kuchinja something with my ideas in chichi but kunotilandana ndife ndakati sei ndakanochinjisa chinhu handina musi wandochinjisa chinhu but kucaps united i can change like ipapa patime i mean the, im the secretary of the national supporters executive saka tine mameetings atinoita tine chichi yandikuona zvokuti you can change things you can motivate some of the ideas or nekiri maplans an apresident saka caps inoramba iri pamwoyo pangu more because chinja ndakakura chiri machiri kana hembe ndokuva ndiye ndakaruwa dzegreen dzese kusvika kumasocks saka manje arsenal tinozongoidawo pakuti zvinhu zvepatv zvinhu zvepatv ka ungabva wazvisa pamwoyo uchisiya zvepamba aiwa but nickname yekuti zisupa regreen rakabvepi rinorevei is a good question iyoyo inini munhu akanditi super ndigraboski nditamba kudt kuunit m uko ndiye akanditi super super super why because ainditi im super zvese zvandoita because bhora ndaisota even kuzonyanya kurida soka ndaitorigona asingaiti so ndiye akanditi super super so if you remember mazuva akauya ana edmos bandaya anditi ndakatanga kumuti zikipa zikipa zikipa anditi so ad would say zisupa ndichimuti ndichimuti zikipa ndiyakabva asimbisa zita rechi rekuti zisupa iye ari zikipa ndopakatangira nyaya iyoyi saka tidzogerei kunyaya iyoyi yekuti kutamba chitipai that side of you about your playing career if we may call it makatanga kutamba bhora riinhiye makasvika level ripi just the whole journey okay ndakatamba tamba when I was, when I was 10 years I remember how makochi anga ari ana Gishon Tini ana mudhara matongorero anga aripo kuti totamba kuReuton uku I remember chibhazi cheCaps chemusoro chachiya chaiuya chichitora tichasiya tichienda kubhora then bva ndazoenda kuti when I was eh, ndakada kusvika 15 years pane mumwe fesi akanditi handi kutamba matimu epadhuze ichichi pandaenda kuya kuya ndopandakasangana naGraboski but hazvina kumboita kana kana six months ndakabva ndapindwa neinjury mudhara wangu bhora airifarira but ainyange asikadi kunditambe bcause aitaura kuti rinokukanganisa chikoro saka pandakakuvara ndakatya kana kutonoudza baba ndaita sei ndakuvara but vakazoona ndichiita sei ndichikamina kuti ah, pane problem saka pavakazoziva ha ndakapinda mawani saka vaipapo ha ndakabva ndangosiyana zvebhora ndairida but rarisatambike manje unoziva kana chinhu chaagenest your parent anenge amawani ndomasira ndakarita bhora but manje zvirwadzi here because ba level ramukutaura ka it's not just any level it's not like kucommunity whatever because kana makutokurusa mapazi nevanhu vakaita sana graboski ka makutokwanisa kusvika kumaplatforms akaita sana darren t because iclub yekutoti even the history of the country inotomention wawo kuti munhu uzongosiya
i had no choice saka chandakatozoona nje kuti i've got a, a little son who is 11 now is talented ndofunga kutopfuura zvandaitova natural left footer saka ari kutamba ine chico green bloods majuniors ecaps united so im giving as much support as i can yandakatadza kupiwa inini vabereki vangu kuti ndione kuti anosvika uko because talent anayo saka im trying my best kuti zoni zvandakatadza kuitirwa inini ndiitirwa mwana wangu bcause its very important kuti tisapote vana vedu pane zvavanoita isaidza cricket baseball or chichii bcoz unogona kuda kumuti ngaaramba ari paacademics academics obva achinozonopedza manje mabasa aye obva ashaika but bhora raroramba riripo richitopa vanhu mari but haisi nyaya yemadifferent eras here kuti because ezvinezvi you've got examples unogona kuudza munhu kuti ha ah, una kuna mavelas nakamba una kuna ningi but tichikura the whole perception has was always and zvichiri a bit of it is still there kuti vanhu vebhona marombe yeah. vanhu vebhora havana hunhu yeah, yeah. zvichiriko but like you said kuti different areas ini zvavanhu vakunzwisisa why because pane vanhu vakutora mari netalent yebhora ndoti ah, ndingatoita mari ndingatoita upenyu chichii so maparenzi amazano tisu tavabereki vamazuva ano ava havana sekuru havana chavachaita sei chavachachinja saka aine izvi kuti zvebhora nezvechirombe nezvekuimba bcause zvebhora nezvekuimba zvintu izvozvo zvavisingade kuonekwa pamba wainzi ah unoita zvekuimba unoita zvemagitare unoita zvebhora haa ah, waimhanyiswa wanga usingaridye sadzi
sahamsani mamboita nguva yembogara kuti vati hamdara ah, dai makangonziwo ndakatamba we talked about it last time pakashaya assistant yangu takaitaura nyaya iyoyo tichingotaura nyaya dzokuti assistant ndo akazoendesa kukfc chii ndikati ah but mdhara yamakandiita pepe aiwa ndokataura zvakutaura kuti amazuva aya echikoro chachakakoshesesa bcause and vakaitaurawo chokwadi bcause kuti uve ne a level chai chaiyo bcause nyaya iyoyo yakazonditadzisa kuenda kua level a level ndo yanga iri like degree yemazuva ano saka manje nyaya yebhora iyoyo yekuti wakutiziva kuita so pandakazokuvara manje ndakabva ndatoazvona manje saka pakaita katension ipapo mama vaindi iti aiwa musiya aendi baba vachiti haaendi saka ndakatoziva kuti hmm, panapa ndopedzisira zvi ndaitikonzeresa gbv muvabereki nenyaya yangu ika ndichingoti ndichingosiyana nazvo
saka manje kuzotransitiona kuita kuita supporter at the level that you are hazvitoita frustration worse here because passion dream yamaive nayo and then uri muteresi mayamya uri ungoona munhu ari kuita zvinhu zvekuti unoti ah. bcause pane dzimwe nguva dzekuti unotombogara ini ive had times where people question me kuti ah ifoni paipa unenge uchienda kutraining yeteam inenge ichitrainei bcause pane voti vanhu vebhora vanotamba rimwe bhora rekuti unoti ah mtana mabasics mukutadza izvozvo zvinoitika manje but kana wakamboritamba manje une kamukakunzwisisa kuti zvinoitika because unogona kutsika nyoka bhora chaimo chaimo zvinoitika izvozvo kana anyone akatamba bhora anoziva zvogona kuitika saka unekam kakunzwisisa kaunoita then pane pamwe paunosawo kuona kuti ah, pakumana pakuitwa nungu apa eh, unogona kuona kuti apa ah, pakunyepwa bhora apa zvese izvo zvinoitika unotoona kuti akakurwadziwa kakasiyana nekevamwe vasina mbura vatamba bhora manje because ona satamba bhora kazhinji vamwe anenge achida kungoona ragowa but build up yacho manje asina kuzotrabha uko radai radai radai saka iwo pane pamwe paunogona kuona imwe pasi kuti auya ah, pasa uyu but aifanira kupasa chi aifanira kupasa uyu saka unenge une understanding yaunayo mubhora yakasiyana chi nemunhu asina mvura atamba ngatidzokerei kucaps united pane song inonzi chembere dzalodza ende munotoimba obviously bcause mimi muteresi zvakanyanyisa song ye ndeyekudhisa ndeyekufarira yakambotanga iri dhisi kazi yekufarira here bcause ezvinezvi even in celebration even maplayers acho akutoita mbowo chemberi dzalodzi song ye payakatanga yakatanga 2015 ndo patati nechemberi dzainzi chemberi chemberi chemberi anditi but chemberi idzodzo takazonotora nadzo league kugweru 2016 ndopatakabva taisimbisa song iyoyo saka song iyi inototaura kuti no munhu anogona ari chemberi sei but maresults andisi anouya vanhu vanga vasingafariri song iyi ndiye lodza nemaplayers but vakatsopedzisira vaakutoifarira because tata kuimba even pavanohwina takuti waita chiapo kuti ah, chembere dzedu dzaita sei dzatiwinisa ndiko yanga isiri disi nyangwe nanhasi akakabva yatobva kudisi uko yatova ichiesong yekutova chiya kuti ha ah, chembere dzedu dzekuspaka plus unowanza kuona kuti hakuna team inenge isina two three maplayers ari eight ma34 35 anogona but paaverage chaipo chaipo kutarisa team yecaps united currently yakapedzisirei yanga nakufanira akawanda vanonyoti vanhu vangojaira kuti chembere chembere chembere but vanenge vari two or three machembere ende vanhu iva vanotodiwa kudzikamisa chii vapfana vapfana vari vega vatori kuti silent azianga ino vapfana vega vega but iri kuupenezve but asi nyaya yekuti nenyaya yekuti song pane pane time this season rinani pane time yakayanza kuti isong iyo yairohwa iri eh, yanga iri kakaudhisi kekuti and especially kana ya maybe the opposition team inenge ichikudhisa iyo kuti kune chemberi sazvaive zvalokawo ngecaps ine chemberi pane issue ye pane statement inotaurwa yekuti life president life coach munoiona seiyo uh, sometimes people they misinterpret vakanzwa zvinhu andikuona like nyaya iyaya president pavakaitaura ine meeting handiti yaisafanira kutombobuda kunze kuti itaure because nyaya yakabuda kunze ino misinterpret sezvayakaitwa izvozvo but zvavaizama kungotaura chete ka ndezvekutaura kuti zoni e, like matambiro atiri kuita e, according to the squad nechi lodza will remain chi will remain the coach zvokuzoti life coach izvi anini i was there handida kunza kuchitaurwa but statement rawakataura raita kunge rikureva izvozvo andikuona ndosaka ndati vanhu anozomisi interpret ndikuona but we don't have a problem nazvo he loads as a coach why ivon ukada kutaridza macoach ari munhomo ingori rotation rotating rotating rotating zvokuti nhasi tikati loads abva kucaps united toda kutraya kufunga kuti anouya wacho ndiyani of course macoach aripo anditi but inotraya kufunga kuti ah, anozouya wacho ndiyani munodzokera panchichinowani saka at least kutova munhu mukana anditi obuilda team yake kusvika aziva zvaari kuda kuita nezvadana is only muno muzimbabwe chete patinoda kuti ye life coach ateta ane more than ane five years uko eh, mdara mr bin asent veng akaita 20 something years fegizola akaita makore akawanda saka inini zvakatondikoshera zviro zvekuti coach agare makore akawanda especially akafanira lodza because agara caps ane bondi nayo anotoisupport anotoida zvasiya nongotora munhu vhiri muno wemumisa pachii pahasha munhu iye anogona kuita sezvese how important is it to you for, um, for your team to have a son of the club as a coach zvine basa here zvine relevance here it is very very important very very important manje papo why because anoziva culture yeclub anoziva kuti iye paanga asiri ikoko anonzwa sei mumake timu iyo painodyiwa saka zvakakosha kuti ari sapota apo futi ari chii ari kochi munhu anoisa nemoyo wake wese even pakada kuti zvinyanyaya kana maplayers akanonoka kubhadharwa anokwanisa kugara navo pasi achizi ndinovafanira ngatidai ngatidai ngatidai takabva nekoko zvino kana mungorina kochi wokuti akangouya kumari chete ah, mukashaya mari kana one month ka akutofurira hapana hapana vakutoita zvese zvese bcause economy yedu yemuno muzimbabwe ivona hapana siri kuziva kuti haisi stable zvekuti mari inogona kushaika pane apo saka ndoda kochi anoziva kusara naapfana zvakanaka saka ndo type yalodza ndosakuzvina achinzi anzi ari hasha ane chichii no kagripi kako kakanaka ndokati kakura chipuwa one tough love but tiri kutarisa nyaya iya mataura nyaya dzemari zimbabwean football is evolving in a way

okay uh, it's good that they are coming nemari dzavo zvakatonakira futi nyange isu sona caps united why because tina pfana vane talent vekuti iyo pavachauya mangwana vachada kutorawo nhingi votora nhingi mari yakutotenderera handikona mabig clubs ivona haafa akafa nezvekuti kwauya nhingi kwauya nhingi every player inotoda kuti tambiriwo one of the biggest clubs in the country no matter what and nyaya dzemari hakuna munhu akambofa akanzonii ndofunga unoona maplayers ecaps united they are all driving they are all chii nyangwe maclubs iye achinzi haana mari but vari kukwanisa kubhadhara masalaries evanhu masigning on fee machii handiti saka aya matibheni mari akatouya ka zvakatonakira psl bcause mari inenge yakutenderera inenge yakutenderera mari vari kuvapana vanenge vachitouya tete guru mandikuona kuti ndakuudza kuti kwane green bloods ecaps united saka vakauya vakati vari kuda nhingi nanhingi nanhingi tovapa then is togurupa vamwe mari taisa muhongo takwanisa kuita sei kuita zvaka zvakawanda wanda saka mari inogona kuuya but inodyiwa nemunhu wese but imimi maybe it's an in-depth analysis that you have of the situation because mukutorwa maplayers ka ndomuku in that moment ndokakuweekend wake squad maresults might not come because ordinary fan anoda kuti team iwine title ordinary fan anoda kuti caps united ngaidzokere back to being cup kings takapedza rini kuwina cup mm-hmm. ichokwadi ndosaka ndataura kuti zoni since majuniors apo ka tiye chiguruma tichiunza mapfana every season plus isu our idea is caps united mazuva ano ndeyekuti to, to, to sell maplayers abroad zvekutengeserana muno muzimbabwe munhu iye ozouya achiti honta futika izvo zvitatambozvimira saka will try by all means kuti zonditengese munhu kusouth africa or kunze kwenyika but ukuona mari ikazviswa panzvimbo pa, pa manje yakawanda pamwe topfuura iye kuenda south africa hamungabloke career yemwana kana kuti chii because life yemazuva ano ibhora ka ibusiness saka manje mari ikaiswa muloan apo kuti hauna ah, mudhara inoda kuenda i don't think kuti vanekodzero yekuti vamumise kuenda kutongomusiya mwana otora mari oenda but iye ari one ati aitoti club ife ndosaka kusaina maplayers 30 25 to 30 players peseason so you need to make sure kuti pamunosaina maplayers enyu imimi masaina vari capable kuti ndingakadzurwa yanopinda ndingakadzurwa yanodzurwa because idea ye 30 maplayers ndeyekuti each position inofanira kunge ine three maplayers so hamufaniri kuchema pakabviswa one munhu palingi munongoisa mumwe svika vese vakwana 30 kati muvei a bit to zimbabwean sport in general the current state we're in we've got the warriors playing tomorrow night in polokwane mateams edu azvitamba munyika muri kuona sei zimbabwean sport at the moment uh, ipapo panoda kuti paitwe action especially i would like to age the responsible authorities panyaya yekuvakwa kumagrounds aya ground inofanira kuvakwa anofanira kuvakwa magrounds and especially futi i also want to age even vanhu vane mari vari kutaura vari kuuya mubhora handiti vanhu ngavazove nemari vachingosplash mari vachipa vana mari vachitengera dzimota vanotambira pai handiti ngativakewo stadium ngatiwanewo mbinga inotizona handakuvaka stadium pakati eh, handiti ndopatopasa ndona kuna magaya ari kuvaka mastadiums although asiri caf standard but athinga vachaupgrade kuti asvikochi palevel chaichai tofanira kuwana magrounds akumana ground rebhora chaichairo hatingamboti arishaya munomu bcause bhora madirwo aritoita munomu nekuti atakabva kudzara achida bhora handifunga kuti zvingaita kuzotishaya one one chete rongoti tambire kungoupgrade national sports or rufaro handifunga zvinomboda mari yakawanda ini i think ndinonge kana 2030 maakwa tikamatengesa togona kuwaka ground mataura nezvako ingori example yangu yapfungwa dzangu so takatarisa maelections ari kuya muna january muri kuiona seiko election period iyi munewo mafavorites here mune vamuri kuhopa here kuti vachasa oh. zita ravo in the head ya ipo paipai ndo pari kunyanya kufira bhora redu remuzimbabwe i would want to go into more detail but eh, maguys anonzi macancelors ndo vanosarudza vanhu anoenda vanyanga and those guys upenyu hwedu hwebhora remuno muzimbabwe huri mumaoko avo vanofanira kutiisira munhu ane make sure anoziva bhora inini i would like to, to say kuti ngavaisi tried and tested person handiti zvino tikangotora munhu asina mvara aita nyaya dzebhora idzi totongomisa panyanga zvechokwadi apata kwati kwatotichienda bcoz hot city raraziva president yariya ndo pane mekoro break yese baibai tikakundikana kuisa munhu chaichaiyeka zvadhakwa saka ndokumbirisa macounselors kutika kana vakuvhota ka please they should use their heads not their stomachs bcoz pakaipa but in, in, in our current environment it's, it's, it's, it's very difficult to use your head and use your stomach if yeah if but, theoretically the stomach has been offered something yeah maybe papa uteta kuti eh, vacho vanoisa panel yekuti zoni munhu ave eligible to be voted for handiti ngavagara vaisa vanhu vekuti even pakaenda uyu kana pakaenda uyu it will be okay handiti ngatisaisei munhu wese wese handiti zvakafanana nekuti presidential election iya mongonzi nyangwe zisupa rika tiri kudawo makutoti makutoripinza ngatitarisei vanhu chaivo chaivo vekuti oraiti nhingi nanhingi nanhingi nanhingi ngavavheti vanhu vavo vacho vanoisa vanhu kuti vazovhoterwa anditi ngavavheti kuti toda nhingi da nhingi isu pano mazita amwe atotoziva zvedu mamwe asati atoomuheti but atoziva kuti ananhingi vanopedza ananhingi vanopedza but vakanyarara zvavo izvi nezvi vari kutaurisa vese ava haa ndione pane kwati tichienda vaive ko nyaya yefive o levels munoiona sei as, as, as, as a football supporter how important is education in the administration of the game its very important nyaya yefive o levels because panoitika mainterviews as a president unofanira kunge uri capable kutaurawo chirungu chekuti 5 to 10 minutes interview uchitaura nechirungu apaitike maproblems mamwe atakasangana nawo before saka izvo zvakakosha izvozvo but maitiro azvinofanira kuitwa zvinofanira kuita in way yekuti hatitonge tadhisa someone like papapa i think zvakatinonokei kutaurwa zvongonzi mazita akandwa muheti takutanga kuti five four levels because tikuziva kuti nhingi nanhingi nanhingi nanhingi havana that was a wrong timing It's a good initiative but timing yacho ndikuona kunge yakati postwe mbichana but ah, zvakakosha five o level dzagara kwese kwese dzinongotaurwa tozanaitaura dze dzandairambidzirwa bhora namudhara wangu vaida kundikwanisa ndine five o level idzodzo ini nditono nadzo but handisi kuda hangu kuti aziva president andikuona but dzakanaka manje five o level idzodzo asi timing yavaka maitire avakaziita ndo handisina hangu kuta sei kuwirirana nawo but a football person would, a, a football player would argue a former football player would argue like i was having a conversation with murape um, having a conversation with dumi having even with you you mentioned chakazita kuti baba vaisada kuti musatambe bhora is time yoyo yekuti vamwe vanenge vachiwana ma5 o levels iwo ndonguva yauri papeak yekunyatsoshanda so that you get into clubs you get into the national team you get whatever so a lot of football players vanogona kunge vasina five o levels because pamwe nguva iyoyo focus yanga iri kunoita zvinhu zvakapa kutiwo nyika iwane chi kufara yeah but i think they can be engaged kuti afile in mamwe mapositions being as iva president is not the only position inodiwa kuti munhu aite se influence zvakanaka muno and it was to be isiva president ka that's an administrative position zvokwati position yacho inodawa kuti mapepa akauya umaverenga oziva zvaari kureva unosainiswa contract isiririyo uchifunga waudzwa nemuromo iri kureva zvakati iwe utoverenga kuti unanga zviri izvo chokwadi saka like i said before kuti zoni five four levels dzakanaka anditi havana author kuti including english or chii but i think ndo zvazviri kureva bcause tikangoti five four levels chete tichaunzirwa agriculture woodwork nechii nechii hapana zviti taitaurira five four levels anditi so ndiri kuti nini eh, of course vanhu vebhora vazhinji havana five o levels even including masupporters handiti why nenyaya yekuti maybe eh, nguva yebhora nechichi zvinodai plus weare not all academically gifted handiti zvinoitika saka hatifaniri kurasira vamwe panze kuti hanzi nenyaya yekuti uyo ana five o levels hachakwanisa kutungamira because kutungamira zvinhu zvebhora um uri paupresident wezifa paipai unongosiri wega unenge une body unenge chichi handiti vanhu vavo vakanga vane chikoro iwe une ruzivo rwekuziva kuti vanhu vanoda kubatwa sei zvinogona kubuda i remember kalusha bwala handizive kuti anga ane five olevels epa yakaita president paipai but nyika yakatofamba zvakanaka vakatotora afcon zambia ndopa yakarowa cote divo paipai that was kalusha handiti saka five o levels ndo zvanditaura zoni dzaunzwa pasiripo dzaifanira kunge dzakutodzidza dzakazikanwa kare kunzi panodiwa five o levels vanhu voita zvavanenge vachiita i would want to use language yandakanzwa ichitaura nemwe mutu anzi hey, vanhu ngavaende kunight school ngavaite sei ah, kunenge kwatokudhisa vanhu because hapana pangu ati iwo wane forty two years vakutanga kuenda kunight school yekuti wane five o levels dzeichizi dzekuita sei you see saka inini i believe kuti even munhu asina five o levels aikwanisa kumhanya chinhu ichi because haatungamiri ari ega and zvakafani being a president you need maministers you need chichii andikona saka i didn't see kuti five o levels apa dzakapinda papi especially from norway nenyaya yekuti nhingi nanhingi vaisa mazita avo muhit makutoti five o levels ah, ipapo handina hangu kuwirirana napo

so you understand the issues at hand no iyo yaiya futi ndo imwe kakuda kufa nefive olevels ndechimwe chinhu chisina maturo mubhora chaizvo because munhu mazuva ano nesocial media neinternet chichi munhu nyange asiri muno muzimbabwe anenge atori muno ivona ine zvandikuona kuti painterview pana kuti kunikuona vamwe vanhu vari kuna saudi arabia but havasi muno ivo vanhu vava vatiri kuvharira panze kutarisa kuti vanhu vavo ndovatori nepotential yekutungamira why because kwavari kunze ikoko vari kugaina experience vari kuona because kunze ndiko kuri kuitwa zvinhu zvinobatika isusu muno muchatoda kuti munhu aite two years or five years chatoda kumuratidza muno muchii isu tisina ground rebol chii chatofanira kumuratidza kuti agare muno mufive years hapana saka totovhara vanhu panze vane potential ivanga vataura vana alien ana peter ndovu avo some of the potential people vekutizoni nyangwe dai kunzi ndinogona kuvhota i would vote for one of them

previous election z you don't see them competing for these positions or finding ways in which they can get into the influential positions yekuva makansela anozodecidawo kuti ndiana charana chi yeah, i think ipa pakakosha problem i think iri kutangira kucomplacency vanenge vakarelaxa vachingoti yakutora iyo yokuti iwill be honored iwill be called chichi vanhu vanofanira kupusha zvinhu handiti because zvakafanana neadministrative kuti unge uripo une tumwe tumabhuku bhuku twaunofanira kuita tumacourse course mazuva ano kwanaka you can do it online handiti unogona kutodzidza for five years uri kumba kwako handiti panozonzi pakuti wachakati wakubusa mupepa ako wakuita sei wakuita sei handiti saka vanhu ngavasangogari because keriya yebhora yagara ise short one ende ukasaronga zvako zvakanaka kana ukasatora mari yakawanda pakati apa zvikadhakwa unopedzisira wakuchema nevanhu wakuda kunzwirwa tsitsi asi iwo pawaisenzaka wanga usingaronge zvinhu zvako saka ndanga vasati wakapedza tamba bhora obva angogara nemaplayers akawanda ndiri kuona zvangu vari kupinda maadministrative vanga vatati mabusiness chichi thats the way to go handiti because haufanira kungoshandisa celebrity kuti hanzi ini ndonzi nhingi nhingi saka ndichaonekwa ndonzi nhingi nhingi hazvishandi muno muzimbabwe celebrity chinobhadhara kuna naamerica muno muzimbabwe chokwadi tokuona tichipesanewo makombo une zita hombe hazvina zvinoshanda hands on munhu ngaasenze woita sei woita zvinobatika woita sei ndokuti uzorecognizwa chinzi hanhingi wana anodai nhingi wana anodai nhingi wana anodai andikuona saka i would want to age them kuti ngavabate bata komana vamwe wapindo administrative coaching woita mapepa atoripo vamwe vamalegends aripo vanokuti adai adai adai adai but haana kana kana kafsi chaichaiye coaching asada kukocha aro matirisi akagara kuvip kuya kuya handikuona atokunwa nezisu mamasapoters mapepa ecoaching aya achi tetichimaita ozonwa rimwe gore super regreen rakukosha caps otongoti ah, ita sei aitirwa favor aiwa chitrumini handei kuchikoro tsvakai mapepa isamwe temalevel two zivakochitoonongo mwana andada kukocha division two you see vanhu kushamisika kuti haa ah, akaitirwa favor ivoni but chinhu chechiita zvinhu vanhu vakanyarara saka vanhu ngavaitiwo same things izvozvo ngatichidzokera because time is, is, is, is, is not on our side tichidzokera back to your story um, so on an ordinary day zisupanda nezvei if i may pry into your private life okay inini i'm into transport industry transport industry is in without taxes even kana munhu akada kuita zvitinga kutoti anything to do with transport tinoprovider coz I've got malinks vangu vangu mwane marori mwane mabhazi mwane chii but inini ndodita nemota diki zvokuti anyone anenge achida kuhaya mota or chii am to car hiring ndozvandoita nezvazvo kubva and ane nguva i was inspired with my father my father anga ane mataxi aioperata kwamakoni kwachengaus saka ndopandakatanga kumanaja tumataxi tuya tuya since then ndakaona riri basa rakandirukira bcause im someone uya wekuti handidi mabasa ekumhanyiswa ekungonzi uya pano ita so ita so ndoda kusinza ndakarelaxa ndikada kundikandaivhono yatidai tidai handiti ndinongoya ndorelaxa ndogara ndisava musingatengeke handikuzviona ma tinodhura
so because the reason i ask this question is you find a lot of times vanhu vakaona masupporter muri muteresi mai muchifara vanongofunga kuti haa marombe havana zvimwe zvinhu zvekuita unonzwa dzimwe nguva vanhu vachitoti haiwa regai vaende ubhora handi havana zvimwe zvekuita i've seen even kucricket ukaenda pacastle kona pai pai ukanoona mafans ari ipapo ukavabvunza pakazara maloya mapoliye machichi like pane vanhu vandotori neproper careers ekuti ukamuona day risina game akarova suit netai ukapinda mota yaari kupinda unoshamisika but a lot of times i see on social media pakangotaurwa nyaya iyoyo kana yekuti kune midweek game he harigai vaenda handi vari kuenda vacho havana zvavanoita ya iyoyo imentality yakashata because bhora imoyo wako kufarira chinhu but unenge utoone mabasa unenge uchiita muupenyu because kubhora patinoenda kubhora hatitambirisweka totonobudisa mari dzedu tisu saka ndozvanopa example yayo yekuti zoni ivo havaende kubhora but mabhawa anenge akazara ndomadyira avo yemari isiye tinoidyira chii tinoidyira kubhora but tione zvatiiita in life mhuri dzichorarama like for myself my first born daughter she's, she's in second year anditi pauniversity wechitwo wacho akuenda kuuniversity futi akatanga this year andikona saka vana vava kuti vaende kuchikoro manje ka zvotoda kutsvaga mari bhora rotambwa ka one per week saka dzimwe six days dzese dzokuti takagarira takamirira bhora chete but supa energy yese yemtere sifuni mwana ari kuuniversity ya two years kwaka
saka icriteria here yakauya nemukwasha mimi toda mukwasha anoda bhora no haa nyange akauya nehoki zvakwaari zvakwaari but vanotoziva kuti ndaro avo vanoda bhora last time pabirthday ndakatotengerwa track suit yaarsenal saka vanotoziva kuti hamdaro idi ndeyobhora
but takatarisa uh, what is your hope for zimbabwean football
Uh, but my hope is everyone's hope yekuti so toda good things like papapa we need to qualify to, to, to, to, to morocco 2025 tikarwo kenya ipapapa ngatisapinde tine mentality yekuda draw mateams mazhinji akapinda achida draw kazhinji kacho vanozokandwa last minute obva vachidyiwa 1 0 so dai zvaibvira coach nisi vaisa attacking team Tikufanira kuenda for win for victory totora three points dzedu zvakanaka iyo cameroon yacho tozonoibvarura futi ikoko mm -hmm. then we top up the group so that will be seeded pateta kumoroko team dze dziri seeded hamupinde busy stereki muno machances enyu ekunopinda kumberi anenge ari very high so we need to go for a win tawina bhora toziva kuti zvafamba zvakanaka tonosapotavo bhora tiri kumoroko moroko kunonakidza utomvura nekufransikana nekuspain uzouya wakadaiandwazvora saka tichatomboenda kueurope tozodzoka zvedu kumoroko ah, takatarisa iyoyo nyaya yemaaspirations enational team ngatichemuvei kucaps united ya iri pamoyo moyo moyo muri kuhopa chii for caps in, let's say in the next five years uh, five years tori kure isu next year we, we are hoping to, to, to be crowned champions next year chaichai bcause eh, team yatatiinayo this year yanga isina kuipa it's only kuti vanga vane maups and downs avaita vaimbovanga siri consistent but tikangoita some few additionals ah, yakanakisa zvisingaite it's only kuti ana manondo vaimbofaiwa mablank pano neapa it happens in football but tikuona kuti tikangoeda one two three a defender a midfielder and a striker ah, chinotoreka chinhu zvakanakisa saka next year chaicho tira kutora ah, zvekufive years kure zvekufive years ita kutaura zvekutaura champions league ka Because five years ika uh, it's a process. Team yema support haipotsa anoze. Aenda idyiwe. Because team yema support hey. yeah, yeah, in five years yakutona Champions League. Eh. Hey. A five years zakanaka ivona kana muchinatsa kuita zvebhora chaizvo chaizvo ka tikati next year mukatora moenda kuchampions league kuya kuya monoroirwawo kumberi mberi modzoka motamba futi modzokera bcause kuya kuya hakusi kongosvika kaa muchiita sei muchingotora you need experience as caps united experience yekunze kwenyika kuti anayo saka todzokera apa tisiri vanyowani todzokera futi ha ah, chinotoreka chinhu chacho ingadena mwese akaposa yatorawo anogorerira saka is possible Nothing is impossible in football. Nothing is impossible in football. And uh, Zizubare Green, thank you very much for being in the studio. And I'm going to ask him a question. I know it's going to be weird to you guys that I'm asking him this right at the end, but it's because ndoziva kuti brand rake vanonzi zisupa but ndati hatingaende ka musina kunyatsonzwa riri pabirth certificate rinoti chii
okay i'm tatenda clemens mushonga ndotombokanganwa zita rangu jera ngonzi super zuva sa ndotombokanganwa ndokuzonzwa ndakunzi tatenda bcozi mukomana wangu kumba anonzi tatenda then the other boy anonzi clemens sa ndovavaridzi vemazita ivavo rekuti super vakwanisa kuzoritora at least they are now super than ai nekuti tatenda harizombostika like handitooni tatenda ndingakutarisa i handioni tatenda ini ndinongoziva super

who sacrifice their time they travel with the team vaiva mune misasa muchiti ah, vane mabasa here vanongoswera vari kubhora so we'll make sure that you get an insight in case you've got a question kuti ah seangoita wecaps inga tine wedu uye wedynamos inga tine wedu uye wengezi ah kouya webulawayo chiefs ah komacloud one supporter rechicken ini

hanzi 20 ini handisi hangu mafigures because I'm, I'm bad at predictions but I'm, I'm, i know zimbabwe will win i know that tomorrow zimbabwe will win i want to go to cameroon ka tiri comfortable zvekuti tinosvika tikairowa because kana ichimiswa ichidrowa nenamibia ah, tozozvitadza but toda kuenda tiri comfortable kwete zvekuti mune muchena mwoyo uri kuti akomana tinozoproceda hatiproceda because we've had this situations where we take our calculators this time around hatisi kutomboda tikuda clean

limitless energy